Мин фарыз кылган гамәлләрдән кала. Мин фарыз кылган гамәлләрдән кала. Ә, бу сүзләрнең мәгънәсе, ягъни Аллаһның иң яраткан гамәлләре. Ягъни кул эшли торган, адәм баласы эшли торган гамәлләр арасыннан Аллаһка иң якыны Аллаһ Аллаһ фарыз кылган гамәлләр, намаз мәсәлән. Фарыз намазлар. Ураза, зәкят,

Сөннәт гамәлләрен эшләп, Аллаһның бәндәсе Аллаһка якынаюын дәвам итәр. Нинди вакытка кадәр? Аллаһ аны ярата башлаганчага кадәр. Ягъни, әгәр Аллаһның бәндәсе фарыз гамәлләрен эшли икән, үти икән,

Күз, яни Аллаһ колак та булмый, күз дә булмый, э, аяк та булмый, кул да булмый. Яни моның мәгънәсе Аллаһ бу яраткан бәндәсенә бар тик үзе теләгән нәрсәләрне генә ишеттерәчәк. Аллаһ теләгән нәрсәләрне генә ишеттерәчәк. Яни бар тик хәерле нәрсәләр генә ишеттерәчәк. Харам әйберләрдән саклаячак аның калаган. Шулай күзләре белән Аллаһ бу бәндәсенә бары тик хәерле, хәерле булган э, җирләрне генә, хәерле булган әйберләрне генә күрсәттерәчәк бу күзләр белән. Һәм харамнан аның бу күзләрен качырачак. Э, бу күзләргә харамга карарга бирмәячәк Аллаһ. Аның куллары, ягъни кеше бу куллары белән үзенең куллары белән бары тик хәерле гамәл генә кыла башлаячак. Һәм үзенең аяклары белән бу кеше Бары тик хәерле җирдән генә, бары тик аңа файда китерә торган ахирәттә һәм бу дөньяда файда китерә, китерә торган гына урыннарга шушы аяклары белән барачак. Аңладыгызмы бу сүзләр мәгънәсен? Ва ин саалани ла ухтияннаху. Һәм әгәр ул Аллаһ әйтә, бу бәндә миннән сораса, мин аңа бирермен ди. Мин аның догасына җавап бирермен ди. Мин аңа ул сораган әйберне аңа бирермен ди. Ва ин

Һәм Аллаһ әйтә, һәм ди, һәм ди, мине бер нәрсә дә икеләндерми ди, бер нәрсә дә икеләндерми, мине тирбәттерми ди, ни, э, ни, нинди гамәлдән кала? Э, мөмин булган кешенең җанын алудан кала ди. Җанын алудан кала ди, чөнки моны яратмый ди. Чөнки Мин кеше, ягъни бу кеше ди, үлемне теләми ди. Үлемне теләми ди. Шушы үлемнең булуын теләми бу мөмин кеше ди. Шуңа күрә бу гамәл мине икеләндерә ди Алла. Әлбәттә, инде монда икеләндерә дигән сүзнең мәгънәсе кемдер уйланырга мөмкин, Аллаһ икеләнә икән дип. Ягъни икеләнәнең, ягъни э, колеблется, русча була, колеблется. Икеләнүнең ике мәгънәсе бар. Шейх Мухаммад ибн Салих аль-Усаймин бу хәдискә тәфсир, бу сүзләргә тәфсир ясанда әйтә, ә, икеләнүнең дә ике мәгънәсе бар ди. Беренче мәгънәсе кайчан мәсәлән ә, кеше килә, ниндидер ә, мәсьәләне шешергә, ниндидер эшне эшләр алдыннан ул икеләнә. Ни өчен икеләнә? Чөнки ул белми, алда нәрсә буласын. Яни бу ул эшләгән нәрсә белән ул хәерлеккә ирешәме? Әллә инде хәерсезлеккә ирешәме? Шуңа күрә ул белми бу эшнең нәтиҗәсен, шуңа күрә ул бу эшне эшләгәнче ул икеләнеп тора. Әлбәттә, мондый беренче төр икеләнү Аллаһка берничек тә туры килми. Чөнки Аллаһ безнең бит белүче, нәрсә булганын белә. Нәрсә булачагын белә. хәзер нәрсә бар икәнен белә һәм ниндидер нәрсә булмаса әгәр ул булса ничек буласын да аллаһ белә һәрбер адәм баласының да үләсе килми бер кешенең дә үләсе килми ни өчен үләсе килми чөнки гөнаһлы кешенең үләсе килми ни өчен чөнки аллаһ янына кайтырга курка Чөнки Аллаһ янына кайтырга курка. Аның гөнаһлары күп. Ул бер изге гамәл эшләмәде. Һәм ул алда нәрсә буласын белә һәм кайтырга курка Аллаһ янына. Үлергә курка. Ә мөмин кешенең ник үләсе килми? Чөнки аның күбрәк яшәп, ә, күбрәк үзенә изге гамәл җыясы килә. Үзенә яхшы гамәл, әҗер савап җыясы килә. Кыямәт көндә дәрәҗәсе күтәрелсен өчен. Һәм Аллаһ, Аллаһ бу бәндәсе бу үлемнең килүен теләмәгәнгә күрә бу эшне эшләгәндә, ягъни бу адәм баласына үлемне җибәргәндә, моның җанын алганда, ул шушы адәм баласы шушы бәләкәй генә э, кыенлыкны кичергән өчен